Kif ħa tagħmel biex timpruvja, timmeljora, ittejjeb? Il-branding. Mela, eħe le ma timpruvja tweġġagħni naqa'. Mela, il-branding tiegħek tal-partit, eżempju, id-dress code waqt press conference tal-membri, true story. Dak il-posters qishom proġett tal-art tal-Form One, ukoll kultant true story, ma temminx li l-ewwel li tiekol l-għajn Mela, qabadt lil xi ħadd biex jirriorganizzalek il-branding tal-ADPD? Qabadt lil xi ħadd li jeħodli ħsieb il-post. Mela, mela, eh. Ah, qabadt lil xi ħadd li jeħodli ħsieb il-posters. Eh, ġifieri, em, u qed naħdmu fuq hekk. Em, Rigward did il-birka biċċa xogħol ta' dress code, jiena dad ħafna fass, jew għax għaw jien mara, ġifieri, x'naħseb kieku jindunaw xi. Le, le, le, le. Ah, Mela, Biex jaqsam. em, Il-fatt, l-ewwel ħaġa, min seraqna bil-ġlekk ingravata tad-ditta kien, ma kienx xi ħadd li jilbes ħwejjeġ normali. Però anke statisti kbar jilbsu tajjeb. Fis-sens li l-isfortuna hi dan l-argument li kelli ma' Bernard Grech U mbagħad kelli, u mbagħad kelli l-istess argument ma' eh, Father Martin Cilia, u Father Martin Cilia kien jafu aħjar minni kważi dan l-argument. Ma, ehm, Mela, ej. Eh, Ela. li li- li l-bixra importanti, għax inti qed Iva. bih fl-aħħar mill-aħħar qed bih Eh, kif ma tridx. Iva, qed naħdmu fuqa eh, Ma- rigward ma tal-way. ngħidlek. Eża, qed naħdmu fuqa ċill. Eh. U daw qed iġġib antiki, esaħa daw mhux puliti qegħdin. Eh, ħanna naraw. Dejja- Teħlu fi- le, teħlu fi- fi- fi- mindset u neħlu bih. Isma, inti trid tipperswadi lilna ta' mhux aħna lilek. Mela. Mela, l-ewwel ħaġa ġibu, ha, dawn mhux puliti qegħdin? Dak antiki qabel ma ġejt jien. Jiġifieri, issa dawn x'għandhom ħażin għax-xjuħ? Jien naf xi trid taralhom, mhux bis-sud qegħdin. U l-għeri, ara, Riċentament ġew għadd ta' ritratti f'idejna fejn qishom ħirġin minn ma nafx Oliver Twist. Tipo ħadd ma qala ma ftehem jekk hux ħa jilbsux l-hekk jew il-ġaketta tal-jeans jew Ġibli tal, ġibli tal, ġibli l-waħda reċenti. Għart, mela, safratant. Għen itħattu jena u inti, issa għajsimom l safratant. Mela, għandek xaħat juħodlok sip il-branding? Eh għandi xi ħadd li qed joħodli ħsieb il-posters u l-affarijiet l-oħra. Fuq il-branding qed naħdmu fuqu għax għadna fil-bidu. Alright, mhux tagħmel appell. Min irid jgħinna fil-branding jista' pro bono, thank you, em, jekk fil-każ inħallsu bil-ftit. Em, Però nemmnu wkoll li hemm bżonn ikun hemm anke forsi kumpaniji li ma nkunux aħna bejnietna li niddeċiedu dar rebranding li hija xi ħaġa eh, li għalija hija Importanti però li sa ssir iktar tard. Bħalissa qed naħdmu fuq ir-rebranding tas-sezzjoni taż-żgħażagħ dik iva u għandna fuq min qed jaħdem fuqha u later on you will see. Mela, mela, ġifieri. Da biss kellna xi jsibulna difetti llallum, eh. Mela, ta, ġifieri taqbel li għandkom problema ta' branding? Iva. Alright. U għet t-tejbuha? Ija. Tajjeb. U tista' tirek timeline meta ħanaraw ir-rebrand tal-ADPD? Ifem. Il-ħsib tiegħi kien wara l-elezzjoni ta' l-MEP u tal-Kunsilli Lokali, x'palissa ħjar nifukaw fuq eh, li nibnu bażi soda, speċjalment fil-Kunsilli Lokali, eh, milli fuq daw l-affarijiet, issa jekk daw l-affarijiet, eh, hopefully wara Nistgħu nibdew naħdmu fuqha. Jiġifieri, jekk hemm bżonn. Insomma, int qed li wara l-MEP? Ejwa. Le, issa trid tagħmilha ta' bro. Ismagħni. Jekk hemm xi proxxmu li jinteressah li jgħinhom ikellimna waħda, u mbagħad insomma għamlu intom. Imma qabel l-MEP trid tagħmlu, mhux. Ifhem, in-nies diġà jafuna bl-ADPD. Le, le, le, l-ADPD naħseb tista' tibqa'. Rebranding, jekk bħala. Simbolu affarijiet hekk, dawk nistgħu iktar ma nirranġaw. Simbolu kuluri, il-mod li tippreżentaw ruħkom fuq ehm, fil-posters u affarijiet hekk. Dik mela, isma' da naraħ pjuttost aċċettabbli, no? Eh, dik il-ġimgħa l-oħra, that's the gawċi effect. Tista' tgħid li x'għandhom ħażin dan nies. The gawċi effect. Eh, imis, dak jien għadha bir-runner sa x'għandi saqajja minn fuħin għax waġġajthom it-tnej. Ġifieri, eh, bear with me. Sut, imis, għalziet, Xem ħażin. Le, dak dak ir-ritratt nara aċċettabbli jiena, dak ir-ritratt nara aċċettabbli. Għadda minn ġo Malija. Ġifieri hekk, Mela, hekk, ġifieri. Ġeneralment hekk meta qed jkun hemm, jilbsu. ħalajlek, meta jkun hemm Kakko Pardo u Ralf. Wieħed bil-pullover, l-ieħor bil-ġlek. Issa qed taraħ il-kakoparda taraħ ra- le. Mela. Eh, le, ma- Hekk qed jilbsu. Issa hekk trid xi wieħed fejjem Ralf sibu tal-ġimgħa ta' qabel. Emmi, Tista' tgħidilna x'hemm ħażin? Hemm hekk omm bil-krozzi, għax, again, waġġajt saqajja, erġajt. Fuq il-palazz ta' John! Mela tlaqna?